Eh. kwakanaka ah, ah, ah, kuno kwakutsiwe nebhutsu
kwakurasike rebrother yedu ndisiko kunobviwa ha kuti anhu makasimba here mufundisi ha izi tinofara zamenemi ha tichiri vatano e eh, ndimunawo magwara aya mufundisi ha magwaro ndokudya kwedu ah, Eh. Papa pandiri kutotsvaga vhesi rekuti ndiise pazoom ukada kutorara ndauploada vanhu vatorara vatongoona chishoko ona aiwa ndochokwadi mufundisi vari sei kwamwe kumba namama nanamukoma aiwa vese vari bho zvavo nangoti rega ndikutsike mufundisi ndimbonopiwawo mazano unoziva kuti hanzi kana une zvekukuremera ukanosvika kune munhu wamwari ndimi nemakatumwa kakuti muzotibatsirawo nekutikundisa saka mufundisi ndauyiwo ndine nyaya yangu Yeah, kundi mwanangu. Chinhu chekutanga chada kubvunza mufundisi ndechekuti eh. how do you manage it imimi semunhu waMwari kuti hasha chaidzo chaidzo dzedziye dzekuti unoziva pane munhu pekuti unoita hasha dzekunyasoti hasha dzedzi saka unodzimanaja sei mufundisi young man its very simple zvinhu zvezvatinoita pasi panapa zvinobva mubhaibheri okay ukatovhura bhaibheri rinori ukatoriverenga mm. uchatoona kuti chinhu chese izvi zvawaita nhasi muzuva ranhasi iwe mm. unotozoona kuti zvaa zvakatonyorwa mukati mebhaibheri mm. but kusaziva kwevhesi nekuti hauverenge bhaibheri zuva nezuva but inini ndinoriverenga zuva nezuva nguva nenguva nechitoziva kuti aiwa zvaitika papa zvakaitika kunani muvhesi rakati musi wakati zve zvirimo mumagwaro saka ukaziva bhaibheri mukati mekurarama kwako hasha dzako dzinodzikama bcause unenge uchiziva kuti zvinhu miedzo miedzo aiwa chokwadi haafange wangu inini mufundisi andidi umbokunyeperai wangu unenge muyedzo chekuti andichaziva kuti ari wrong ndini here kana kuti mukadzi ndikangodai akutondiitisa zvekuti nditi hasha ndikangodai kanyaya kadiki diki chaiko chaiko kanoita nyaya hombe kudai zvekuti mufundisi ndinombosvika pekuda kushandisa five word ministry chaio but ndinozofunga kuti ndinomukuvadza mufundisi ndikazopara mosva
mukadzi imbabvu yakabva pamurume zvinoreva kuti mukadzi ari pasi pemurume murume musoro mukadzi ibharita unzwa zvandiri kutaura saka chese chaunotaura mm. chinofanira kunge chine simba mumba mako mm. handiri kunzwa zvandiri kutaura mm. saka miyedzo yandambokutaurira kuti miyedzo inoda kukundwa saka ndizvo kuti unofanira kunge uchinamata nezvazvo kuti zvipfuure mukati mekurarama kwako handiti eh, eh.
kwaimi matodzokorodza futi kugara vanhu vanambokuta inoda kuti muone pachipenya nai apa ndatinoda kuti mupaone pachipenya apa mukasike mupedze zvamunguita ipapa zvenyu muende kuseruko munobika sadzi nemuriwo mosuka maplates ini ndikudzoka mai manje Asi kana wabika usapakure. Kana ndadzoka ndini tichapakura inini. Ndikuona wapakura zvauriwo.
Mfundisi. I think pakuti kuverenga magwaro pamamuchataura paya. Eh. Pane panombonzi murume mumwe mukadzi mumwe. Semadiro akaita Kristu kereke yake. Eh, inini ndiri munhu wekuti advice ndainzwa mfundisi saka andichagara uchagara eh, andichagara but ndo zvimwe zvezvinhu zvataa tichingotara nezvazvo vandu vaona kuti zvinobva zvaitika eh, aiwa eh.
mosara yenyu muchishainisa mosuka maplates mfundisi ah, zvakaoma ah.
mwari dai takunda muyedzo